John Mwangi Ng'ang'a aka John De Matthew aka Ithe wa Shiko kana Njamba ya Rũrĩrĩ arĩ mũini ũrĩa warĩ igweta inene kuuma mũciĩ wa Mount Kenya bũrũri-inĩ wa Kenya na ũrĩa ũĩkaine na nyĩmbo ciake mwokita My Dear Nduku

thutha wa mũtino mũnene wa bara Demathiu nĩ aciarirwo itũũra-inĩ rĩa Gathirũ-inĩ, Mũkũrũ-inĩ sublocation, Gatanga constituency, Murang'a county. Kwĩrĩkanaga John Demathiu aciarĩtwo mwaka-inĩ wa 1969 no gĩbandĩ gĩake kĩandĩkĩtwo aciarirwo mwaka-inĩ wa 1965. Demathiu arĩ mwana wa gatano famĩlĩ ya ciana kenda, airĩtu marĩ erĩ tu. Aaciarĩtwo nĩ nyina wao ũrĩa woĩkaine ta Lucy Ng'ang'a na ithe wao Matthew Ng'ang'a. Nĩacokire agĩtwarwo cukuru wa mũthingi wa Mũkũrũinĩ Primary School ũrĩa ũĩkaine ta Gĩthambia Primary School na arĩkia gĩthomo kĩa mũthingi agĩthiĩ Naro Secondary School ũrĩa wĩ Kandara. Nĩacokire akĩhũrwo transfer kũrĩa aingĩrire cukuru wa secondary wa Igĩkĩro. Demathio arĩkia gĩthomo gĩake nĩambirie wĩra wa kwendia nyeni thoko-inĩ ya Soko Mjinga Nairobi. Nĩacokire akĩambia kwendia nyama itũũra-inĩ rĩa Kariũmbangi na thutha mũtheri agĩthiĩ Naikuru kũrĩa ambirie kwendia iratũ cia plastiki kana sadaki. John de Matthew andĩkire rwĩmbo rwake rwa mbere e kĩrathi kĩa mũgwanja nĩ anyitĩrĩirwo guoko e kamwana kanini na mũheria wa nyagũthiĩ wa cuthi gathirũ-inĩ na akĩmũhe mbeca na gwa gũkoma mũheria wa nyagũthiĩ wa cuthi gathirũ-inĩ wanyitire guoko ndĩka mwana itoĩ-inĩ atĩa akĩhe mbeca na gwa gũkoma nginya ngĩina nĩ acokire akĩmuonania na aini ta timo na mbũrũ

na palipo wazee hapaharibiki neno nyinyi ni va mwendo wa ndona wega tindũkanie 1987 nĩguo arekereirie rwĩmbo rwake rwa my dear nduko rũrĩa arekondirwo nĩ producer wetagwo albert gacero kana wa maitũ production rwĩmbo rwa my dear nduko nĩ rwatuĩkire rwĩmbo rũnene mũno na rũkĩendeka nĩ andũ mũno na nĩruo rwamũhingũrĩire njĩra ũininĩ

gĩbindi-inĩ gĩa KBC kĩrĩa gĩtagwo ta usi na athakaga eta rehema Nawe Rehema, kakune na vinne tupike wali na mchuzi wa samaki. Sawa? na ti ũngĩ nĩ sabina chege na no arĩ mũmemerekia rwĩmbo-inĩ rwa ngoro gĩtina john demathiũ nĩ amũgocete na kuga mena njogu wa njoroge nĩo matũmire akagĩa na rĩtwa inene mwaka-inĩ wa 1992 Vairasi nĩ yambĩrĩirie gũthukia ũini wa John de Matthew nĩ gũkorwo andũ angĩ nĩ marutithagia nyĩmbo ciake na makendia na thutha ũcio gũikia mbeca mĩhuko-inĩ yao. Mwaka-inĩ wa 2012, de Matthew nĩ athitangirwo na ihĩtia rĩa hate speech hamwe na aini ta John Muigai ũrĩa ũĩkaine ta Muigai wa Njoroge na Mark Kamande wa Kĩoi kũhĩtũkĩra rwĩmbo rwake rwa Mwaka wa Hiti. mume mondo thutha ĩ guoko nĩ gũcuo kamumagaria nginya ũraica weri naguo kagũtigwe ũkainũka ũmũ thutha wa ũthuthuria igoti nĩ rĩaugire athitangani matiaheanire ũira mũiganu wa kuonania atĩ rwĩmbo rũu rwa Demathio nĩ rwarĩ na hate speech na igoti rĩgĩcoka rĩkĩnina cira ũcio na kũrekereria Demathio cira ũcio warũgamĩrĩirwo nĩ wa Wakiri wa Demathiũ arĩwe wĩtagwo wakiri biũ. Thutha wa John de Matthew kũrekereria nyĩmbo iria ciarĩ na ũrathi na ũrathi ũcio ũkĩhinga, rũrĩrĩ-inĩ rwa Gĩkũyũ nĩ mamũheire rĩtwa mũnabii kana mũndũ mũgo, makiuga mbũgũ ciake citihĩtagia. De Matthew nĩ arekereirie rwĩmbo rwa My Brother gĩthurano kĩa atongoria a bũrũri gĩtekĩkĩte na akĩratha atĩ Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩwe ũcagũrĩtwo nĩ Ngai atuĩke mũtongoria wa bũrũri na thutha wa gĩthurano Uhuru Kenyatta nĩ atongoretie na agĩtuĩka mũtongoria wa bũrũri. Oye, ira mbũratha yo ndĩraiga bũrũri wothe Kenya ũkagĩa na gĩthingithia Ngai nĩ aikĩtie guoko gĩkombe-inĩ gĩa gĩũthi akaruta ndama yake ĩ, na ngai iganda ricokagwo I therefore declare Uhuru Kenyatta the duly elected president of the Republic of Kenya. nyĩmbo ingĩ arekereirie ciarĩ na ũrathi nĩ ta ngoro gĩtina part 2 rwĩmbo rũrĩa rũrarekereirio mwaka ũmwe kuma john de matthew arĩkia kũhurũka na rũrĩa raugaga atĩ arũmĩrĩri a Demathio nĩ makahe Ruto kura thutha wa Ruto kũhoera Uhuru kura na gũtũma Mount Kenya ĩgĩe na ũhotani gĩthurano-inĩ kĩu. Ũrathi ũcio wahinga mĩaka ĩtatũ kuma Demathio ahurũka, kũrĩa Dr William Samoei Ruto aiyũkirie ũhotani mũnene na agĩtuĩka mũnene wa bũrũri wa gatano na kura mirioni mũgwanja, ngiri igana rĩa 76 na igana

Ruto William Samoei. of ID number 6847208 has been duly elected as the president. Damathiu nä aheanĩte ũrathi kana ndũmĩrĩri na nyĩmbo ciake ingĩ nyingĩ na ũrathi ũyũ ũgacoka kũhinga

na akera nyina wa ciko okire amuthondekere cai niguo ambie kwandika nyimbo icio na rimwe neraga nyina wa ciko anyite karamu na akende Matthew ahinge matu kiria araria na kanua nyina wa ciko agatuika wa kwandika ibuku-ini nyimbo ici ciinagwo matu-ini kaingi ciakoragwo ci cia kugoca mwathani Kaire mwana na roho mũtheru ũragaca gũkũ thĩ yothe nĩ njũĩ arĩ we ndingĩhoteka nĩ mbara cia thĩ

mũkaganagwo thĩ na igũrũ mũtigaturia okĩra rũcinĩ nĩ athiaga studio na agathiĩ kũrekondi nyĩmbo icio kaingĩ nyĩmbo cia ndemathio nĩ ciakoragwo cirĩ cia siasa Ĩ mũthoni wawakuire tha rĩrĩa ndendaga gũikio irima rĩa nyama

atumia mbeũ njĩthĩ no gũkaya ĩ makĩũria mũndũ John de Matthew nĩ arĩ na ũrata wa hakuhĩ mũno na President Uhuru Mũigai wa Kenyatta na ningĩ ũrata tondũ nĩ ngũririkana twanathiũrũrũka na John bũrũri ũyũ wa Kenya tũkĩrũa macio mwaigua ma ICC tũgĩũka ningĩ gũcaria kura tũhaicĩte kĩrori hamwe na ndigwĩciria gwĩkona ya bũrũri ũyũ tũtakinyire Na kĩrori kĩu gitũ nĩ kĩarĩ special tondũ niĩ na John he, he tũũndũ tũmwe twathiaga tũgĩkaga tũtendaga andũ mone mũno koguo nĩ nĩ- nĩ- nĩ harĩ nĩ harĩ nĩ ha- nĩ harĩ karumu twĩigagĩra hau na tũkahota gũcokanĩria ciugo o ũguo twakinya hana tũkuga atĩa twakinya hana tũkuga atĩa Kwoguo nĩ no njuge atĩ nĩ ndĩraigua biũ biũ biũ biũ nĩ nĩ ndorĩrwo nĩ mũrata. William Samoei Ruto Mheshimiwa Rais, mimi nilikuja kumjua John de Matthew kupitia kwako. Huyu John de Matthew ni rafiki wako wa zamani. na ateti angĩ aingĩ bũrũri-inĩ rĩtwa Demathio rĩarĩ brand nene ĩrĩa yanyitĩrĩirwo nĩ andũ aingĩ mũno arĩa twatũraga tũiguaga akĩmagweta nyĩmbo-inĩ ciake ahurũka mbandĩ yake ndĩnathira mũrũ wa nyina mũnini ũrĩa ũĩkaine ta kabũrũ gaitũ kana Evans Demathio nĩoereire harĩa Demathio atigĩire mena backup singer ũrĩa mainithagia Demathio nake wĩtagwo Magua Kĩoi na akĩendereithia band ĩyo ĩtagwo Mbogo-inĩ Stars Mbogo-inĩ Sama sama sama. kuma Demathio ahurũka Evans Demathio kana kaboru gaitũ nĩ ainĩte makĩria ma show hamwe na ndasi magana matatũ kũrĩa mũngĩenda kũigua tarĩ Demathio ũraina kaboru gaitũ nĩ ekũmũnengereria mwaki ũcio o ta ũrĩa Demathio atigire amũbundithia Evans Demathio na inithagia Demathio migambo imwe nyimbo-inĩ na tondu ni mahanainie migambo ni hinya ungiamenyire mugambo wa Evans Demathio rwimbo-inĩ na mugambo wa John Demathio ciothe ni ungiugire ni John Demathio uinite Oye kaburu gaito de moa kaburi Anyinina ya mega moko diga komera mwaka-inĩ wa 2007 lemathiũ nĩ ageririe kũrũĩrĩra gĩturwa kĩa mp gatanga na tigiti wa safina no akĩhotwo nĩ peter kenneth ũrĩa warĩ kĩama kĩa pnu peter kenneth nĩ akoretwo gĩtĩ-inĩ kĩu o rĩngĩ na gũcokio acokirio rĩngĩ nĩ gũkorwo ta rĩngĩ nĩ ekĩte maendereo maingĩ mwena ũcio wa gatanga kana hihi gũkorwo arũmĩrĩri a ndema Demathio makinya ballot paper-inĩ matiamenyire rĩtwa rĩa Demathio amu rĩandĩkĩtwo John Mwangi Ng'ang'a nao mamenyerete Demathio ũini wa Demathio wa makĩria ma mĩaka 30 nĩ watũma entertainment industry ĩkũre mũno mĩena-inĩ ya Thika Road, Ruiru, Kiambu, Kahawa na mĩena ya Gĩthũrai kũrĩa ainaga mũno na gũcũngĩrĩria aini anini mone platform cia gũkũria taranda ciao na ona irabu nyingĩ mũno ciakorwo cikĩhingũrwo mĩena ĩyo yothe Demathiũ agĩkua, YouTube yake yarĩ thĩ wa subscribers ngiri igana na nĩyahanĩte ta ĩrahũa. Mwaka-inĩ wa 2020, Evans Demathew nĩ anyitithanirie Sarafina Demathew na maneja ũrĩa ũkoretwo ũkĩmaneji YouTube ĩyo ya Demathew kuma hingo ĩyo nginya rĩu ũrĩa ũĩkaine ta G Blaster na mambia wĩra nĩ yarũgire nginya ngiri magana matatũ na thĩ wa mĩaka ĩrĩ yerekeire ngiri magana mana na wĩroreri wa nyĩmbo ũkĩambatĩra kuma yambia gũkorwo na management njega. Evans Demathew Kĩaria nĩ augĩte narĩ korwo John de Mathew nĩ acemanĩtie na G Blaster e muoyo na nĩ angĩona maciaro mega ma YouTube channel yake nĩ ũndũ de Mathew etĩkĩtie YouTube ndĩrĩ mbeca njega mũno na concentration yake ya kũina yarĩ ndaci-inĩ mũno. Mwaka-inĩ wa 2022, YouTube channel ya John de Mathew nĩ ĩrakorirwo ĩkĩhingia subscribers ngiri magana matatũ ma 40 na nyĩmbo cigakorwo ciroreirwo makĩria ma maita mirioni 96 nyĩmbo ciake nĩ cibunjĩte rekondi ya nyĩmbo iria cianakorwo ikĩhũrwo maita marĩa maingĩ mũno thĩinĩ wa tv na redio gũkinyĩria ũmũthĩ Demathew agakorwo e mũini wa kerĩ ũrĩa wĩ nyĩmbo nyingĩ mũno nyĩmbo-inĩ cia rũthiomi rwa gĩkũyũ kamaro atongoretie na nyĩmbo gatagatĩ ka magana matandatũ na magana manana na ti itherũ nyĩmbo cia Demathio cigũtũra ciririkanagwo. Harĩ mũini Demathio ahurũka, waugire atĩ jamu nĩ yahingũka atĩ tondũ rĩu nĩ atiga kũina nyĩmbo ciao nĩ cikũmenyekana tondũ ciothe mathiũ nĩcio cirainagwo mũno cigatũma ciao citikaiguĩkane no hatirĩ nganja atĩ nginya ũmũthĩ ũyũ jamu ndĩrĩ ĩrahingũka John de Matthew no arenderea kũrule airwaves nginya arĩ o thĩinĩ wa kaburi de Matthew no arenderea kũrule airwaves ona akomete kana akahurũka tondũ nyĩmbo ciake makĩria ma igana rĩa kĩndũ citirĩ ciarekererio na no cirenderea kũrekererio akahana ta mũini ũrĩ muoyo na agakorwo ena consistency makĩria ma nginya aini arĩa me muoyo arĩa maraina nĩ gũkorwo nginya harĩ mweri nyĩmbo ciake no cirekererio nginya kuma inya na nyĩmbo ciake citithire na nyingĩ hatirĩ nganja atĩ Damathio ndagirĩrĩirie aini matikamenyeke nĩ gũkorwo nĩ gũkoretwo na aini angĩ ona kuma hingo ĩyo mambĩtie kũina na makaiguĩka na kweri kwĩragwo citirĩ cianinanĩra nyeki kinya rĩrĩa John Demathew arakorirwo wa kũhurũka nĩwe ũratũire wĩ chairman wa Tamko Sacco ĩrĩa yakoretwo yathondekwo ĩrĩ ya gũsupport na gũteithĩrĩria aini kwĩrũgamia kĩmũhuko na aini kwaria mena mũgambo ũmwe bũrũri-inĩ nĩguo thirikari ĩgakorwo ya kũmaigua na kũmanyitĩrĩra o ta wendi wa aini acio. The Matthew Ethika Greens mũthenya ũrĩa Tamko Sacco yakorirwo ĩgĩkwo launching, The Matthew nĩaugire marenda manyitane na maingĩre thĩinĩ wa Sacco nĩguo mahote gũcokanĩrĩria tonga na nĩguo mangĩkehera thĩ ĩno bamĩrĩ ciao citikanacoke gwĩka harambĩ nĩguo mone mbeca cia kũmathika Demathio e chairman wa Tamco Sacco nĩ mahotete kũgũra mũgũnda Keno kũrĩa mabangĩte gwaka studio ya ũini na cukuru wa Taranda kũrĩa mũthenya wa mathiko ma Demathio President Uhuru wa Kenyatta na William Ruto moigire atĩ nĩ megũitĩrĩria mbeca cia kwendereithia mũbango ũcio. Mĩaka mĩnini kuuma Demathio ahurũka, bara ĩmwe thĩinĩ wa Gatanga nĩ ĩtanĩtio na Demathio. Project ĩno nĩ ĩkoretwo ĩgĩtindĩkwo nĩ mũmbunge wa Gatanga, MP Nduati Ngũgĩ, hamwe na timu yake. John Demathio Road ĩratuĩkania Mũkũrwe, Kĩhumbu-inĩ, mũkarara na matũra marĩa marigicĩirie na ĩrĩa ĩrathondekwo na ikero cia bara cia tamak ũũ nĩ thutha wa mafans a Demathio kũhoya mũnene wa bũrũri President Uhuru Kenyatta eke kaũndũ ga gũtũma John Demathio atũre aririkanagwo na nĩ ũndũ wa nginya ũrata wake na Demathio Uhuru agĩtĩkĩra project ĩno na ĩgĩtuĩka ya kwambia hiyo ingine ni barabara barabara tumekubaliana wewe utajenga si ndio? Na muite hiyo, tumesema John de Mathew, hiyo ni hiyo ni harakati eh. Si, si, si ni namna hiyo John Damathio nĩ atigire ciana na atumia erĩ arĩo nĩ Sarafina Damathio na Caroline. Sarafina Damathio nĩwe mũtumia ũrĩa mũkũrũ na mamenyanĩte mwaka-inĩ wa 1999 na

wa Blue Post Thika John de Matthew aumĩte harambĩ ya gũcangithia mbeca cia kũrĩhĩra mwana wa Peter Kĩgia thibitarĩ kĩrabu-inĩ gĩa Metrofield Thika. Sarafina de Matthew mũtumia ũrĩa wake mũkũrũ nĩaugĩte atĩ mũthenya ũcio John de Matthew kana ithe wa Shiko nĩamũhũrĩire thimũ na akĩmwĩra atũme Cikũ kũrĩ we Thĩka nĩguo akamũgũrĩre nyama tondũ Cikũ nĩahĩtũkĩte kĩgerio gĩa kũhinga cukuru tamu ĩyo. No nyina wa Cikũ nĩamwĩrire Cikũ ndangĩhota gũthiĩ kũu tondũ mũruti wa wĩra wa nyũmba ndarĩ kuo na Sarafina nĩathiaga Jumuiya ya kanitha wao wa Catholic koguo Cikũ nĩwe warĩ atigwo mũciĩ. Thaa ikũmi na ĩmwe, John Demathew nĩahũrĩire Sarafina kũmũria kana nĩacokire nĩguo Cikũ Athiĩ, no Sarafina akĩmwĩra, Nĩgũtukire, na mathaa macio ti mega ma mwana ũcio gũkorũo kũndũ ta kũu tondũ nĩambĩtie kũmenya maũndũ, na amenyera ũguo ahota gũgacagũra mũtũrĩre ũtarĩ mwega. Demathiũ nĩetĩkanirie na nyina Wachikũ na akĩra nyina Wachikũ nĩekũinũka mathaa-inĩ ma kuuma thaa ithatũ na akiuma kũu arĩ nĩegũtiga amũflash nĩguo amũhingũrĩre kĩhingo. Nyina wa Cikũ gwakinya mathaa ma thaa igĩrĩ nĩakorirwo ehera metha-inĩ ya riko harĩa atigĩte thimũ na acoka nĩakorire thimũ ageretie kũhũrĩrwo nĩ ithe wa Cikũ no ahũra thimũ maita ta matano ithe wa Cikũ ndoire thimũ na agĩciria ithe wa Cikũ akinyire kĩhingo-inĩ ahũra thimũ na ndĩnoywo arakara na athiĩ. enderea kuhura thimu na ndiroywo o rimwe ni iguire ambia gutuikira nda na akigeria kuhurira ithe wa ciku thimu o ringi na niguo onire andu ni mambia kumuhurira thimu umwe wa andu aria mamuhuragira thimu ni muru wa nyina na Peter Kigia na nioire thimu yake muru wa nyina na Kigia nierire nyina wa ciku ati Demathio ni agia na kamutino o kanini na merekeire thibitari-ini wa Thika Nursing Home komanda elena wa mũyũ wa thĩka nĩ acokire akiuga john de matthew nĩ arĩ na nguraro cia mũtwe gĩthũri na magũrũ na akĩhurũka agĩkinyio thibitarĩ-inĩ ũcio wa thika nursing rwĩmbo rũrĩa ruoire john de matthew na igũrũ rũgĩtũma amenyeke mwaka-inĩ wa 1987 arĩ ruo nĩ maidia ndukũ rwerethagĩra ũrĩa mũtino wa ngari woragire ndukũ merekeire gatanga

Fee, ithe wa rũrĩrĩ, mũtaarani, nĩatigire ciana, atumia erĩ na bũrũri ũkĩũrwo nĩ thahabu ĩrĩa ĩtagacoka kuonekana rĩngĩ. Amwe aitũ nĩmorirwo nĩ mũrata, kũrĩ ciana athomithagia citarĩ ciake, agacokanĩrĩria andũ matekũiguana, na akarehe thayũ. Nyĩmbo ciake iria ciarũaga na ungumania, njohi cia ibango, ũthigani ũteti-inĩ, mataro kũrĩ andũ na wendo nĩ cigũtũũra ciaragĩria generations nyingĩ iria cigoka na Demathio ndakariganĩra. Na kũrĩ kabũrũ gaitũ karĩa kendereithĩtie legacy ĩno ya Demathio nĩ aririkane atĩ the legacy continues ngĩribotera tabarĩra ĩno niĩ njĩtagwo G Blaster na ngakwĩhoya wenderee gũsubscribe chaneli-inĩ ya John de Matthew no no teng'ere ona chaneli-inĩ ya G Blaster no tuĩke wa gũsubscribe tuĩka wa kũlike video ĩno nĩguo ĩtuĩke ya gũkinyĩra nginya andũ aingĩ nĩ thengio mũno